Hmm, abusua, ma memma mo nyinaa akwaaba soronko mfa mbra nsɛm sisi TV. Adamfo bɔne na mede reba abɛsom mo. Na abusua, ɛnnɛ, nnipa tiri mu resum o. Ebi yɛ adamfo bɔne pa ara o. Ɛnnɛ asɛm no, ababaawa bi na ɛde aba abɛsom me na ɔrekyerɛ sɛ. Ɔwɔ adamfo baa bi a ɔdɔ no, na ɔde ne werɛ nyinaa ahyɛ ne mu. Na bere biara a ɔne ne boyfriend no benya misunderstanding bi anaasɛ ntawntawa bi bɛba ɔne ne partner ntam no, saa adamfo baa wei na ɔne no di ho nkɔmmɔ, na kyerɛ sɛ n'adamfo baa no nso ne barima no akasa de ama no. Na da no bi na ɔsɔree prɛko pɛ na ɔsee nnɛ deɛ merekɔ me boy hɔ na memfrɛ no, mɛkɔ saa. Anokwasɛm, ɔkɔduu hɔ na ɔhuu sɛ n'adamfo baa no n'ataadeɛ wɔ ne boy ne dan mu hɔ. Ɛna ɔse ah John na m'adamfo yi ataadeɛ deɛ ɛyɛ dɛn wɔ wo dan mu? Ɛna ɔse oo ɔgyaa no wɔ me kaa mu o ɛna mede baeɛ na meyɛɛ sɛ oo ade kye koraa a mɛba wo hɔ wɔ fie na kyerɛ sɛ mede ataadeɛ no de abrɛ no. Ɛna ɔse ah. Wofaa no wɔ henfa a ogyaa n'ataadeɛ wɔ wo kaa mu ne a? Deɛ na ɔse o, Mefirii kuro mu reba no na mehuu no na mefaa no na mesii no wɔ junction no so nti ɛm sɛ ɛno na ɛmaa no gyaa wɔ me kaa yi mu. Ɔse ne boy no kaa saa asɛm no kyerɛɛ no no, n'adwene mu yɛɛ no naa kakra na ɔse daabi. Ma memfa me bɔɔ yi phone na membiebie mu na menhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛsiane sɛ m'adamfo no nso antumi ambie n'ano anka nkyerɛ me sɛ oh Kafra ebia ɛnnɛ koraa no mehyiaa wo boy no ɛna megyee n'ataade ɛɛ megyaa m'ataade n'adamfo baa no ntumi anka hwee nti ɔno deɛ n'adwe mu yɛɛ ne naa kakra ɔse ɛhɔ ɛna ɔfaa ɛyɛ n'adam ɛɛ ne boy no ne phone. ɔbɔɔ n'adamfo yi number na ohuu sɛ ne boy no save n'adamfo no number no with emojis, saa ɛyi toys toys yi din yi bi. Saa na ne boy no save n'adamfo no din. Ɛna ɔse daabi, ma menkɔ WhatsApp na menkɔhwɛ adeɛ. Abusua, ɔkɔɔ WhatsApp sɛ ɔɔkɔ akɔhwɛ adeɛ a, ɔmo chat no, boy no adelete ɛmu bebree nti akɔyɛ how are you, am fine, how are you, am fine. Na the last one a n'ani bɔɔ so a na ɛndeɛ sɛbi boy no nnim sɛ ɔɔba hɔ nti no, wandelete. Your pussy was sweet. Ɛna ɔse ah! na kyɛ sɛ sɛbi me m'adamfo ne me bɔe no, wɔbu me kwasea. Wɔde me ayɛ gyimifoɔ. Woahu deɛ adamfo bɔne biara yɛ obi? Anka me ne me boyfriend yɛnya asɛm, me ne me boyfriend yɛn ntam ayɛ basa, na sɛ wo a megye wo di sɛ m'adamfo baa, ka bi ma me na nneɛma nyɛ kama wɔ m'adamfo ɛɛ me ne me boy ntam a, mɛwie yɛ nie. Deɛ adamfo bɔne bi ayɛ obi nie o. Deɛ adamfo bɔne bi ayɛ obi nie. Ɔse yɛ hɔ ara wanka hwee, ɛna ɔgyaa fon no too hɔ brɛoo, ɛna ɔtuu mpata ɔkɔeɛ. Na ɛberɛ a ɔkɔeɛ no, ɛna ɔkɔ ka kyerɛɛ n'adamfo no sɛ, w'ataadeɛ no a wogyaa wɔ John fie hɔnom no, kɔ na kɔfa w'adeɛ. Ɛhɔ na n'adamfo no bɛbisa no sɛ, na me deɛ ɛbaa no sɛn na mekɔgyaa m'ataadeɛ wɔ John hɔ, na me deɛ John fie koraa mennim no. Ɔse ɛndeɛ, wokɔdu fie hɔ a na wabisa John sɛ, ɛbaa no sɛn na wogyaa w'ataadeɛ wɔ ne fie. Ɔse ɛyɛɛ no yaa ɛsiane sɛ wamfa saa ansusu n'adamfo no. N'adamfo no yɛ obi a kyerɛ sɛ, sɛ ɔne ɔbaa no hyɛ n'anum koraa no na n'adamfo no ho ne ɛ ne ho kyere no a, ɔbɛyi afiri n'anum de ama n'adamfo no. Nanso n'adamfo no nhu no saa. Deɛ adamfo bɔne bi de ayɛ obi nie. Ɛfiri hɔ, bɔɔl no frɛ no, ɔne bɔɔl no kasa. Ɔnka hwee. Ef boy no frɛ, adɛn na woma me attitude ne adeɛ? Ɔnka hwee. Nti edu mmerɛ bi no, ɔno ahunu no sɛ afe yi deɛ, amene me. Mabu me kwasea akyɛ. Ɛna ɔse, adɛn nti na mo mmienu moayɛ mo adwene sɛ mobɛgyimi me? Na mbom menka nkyerɛ mo, munngye me moa mo ho. Sɛ mo mmienu mohwɛ na modɔ mo ho na monntumi nntena na me bɛɛma John wonndɔ me a, adɛn na wonnye me nnsi nkyɛn na mo mmienu monntoa so na wotete sika ma me di na wosɛe w'adaagye wɔ me so? Ɛhɔ na boy no rebɛkoto apa ne kyɛ sɛ ɔno deɛ ɛnyɛ ɔno ara na n'adamfo no na ɛde ne ho hyehyɛɛ no ne adeɛ, na ɛno koraa na it was just a one night stand. Ɛna ɔse one night stand no, momfa ntoa so. Ɛna ɔblɔkee ne boy no, ɛna ɔblɔkee n'adamfo no nso. Ɛkɔwie akyire no, n'adamfo no mmom de ne no nam sɛ wasɛe no. Ɔresɛe ne din sɛ ɔne na ɛbɔɔ yɛada nanso ɔno deɛ ɔnyɛ saa da. Nanso na girl no ahu message wɔ phone no so. Monhwɛ deɛ adamfo bɔne bi de ayɛ obi o. Ɛnɛ wiase, batakari adɔɔso ma wonhu Kramoni papa. Adamfo bɔne. Monhwɛ deɛ obi adamfo bɔne bi ayɛ obi. Watumi ne n'adamfo pa ara no bɔɔ yɛ ada. Ɛdɛn koraa na nipa dasani yɛgye wɔ wiase? Ɛdɛn na ɛbɛ push wo ma w'adamfo no mpena wo ne no bɛda? Adamfo bɔne, adamfo bɔne. Nea obi adamfo bɔne ayɛ no no, wo a wo nso wohwɛ dwumadie yi, ɛdɛn na w'adamfo bɔne bi de ayɛ wo? Wobɛtumi de wo deɛ no afa zero five five, seven zero, three six. 109, Mese sɛ meka sɛ adamfo bɔne bi a, na wagye me so sɛ m'adepa bi ahyere me. Ɛsiane sɛ wotiee ababaawa yi asɛm a, na anka barima yi yɛ barima a na anka ɔdɔ no. Barima yi yɛ barima a na anka ɔkyɛrehye no so much. Nanso adamfo bɔne bi nti no, n'adepa bi afiri ne nsa. Mmaa, mɛsrɛ mo sɛ, sɛ wo ne obi refa adamfo a, na woahwɛ wo ho yie. Ɛnyɛ obiara na wobɛtumi ne no adi nkɔmmɔ. Sɛ anka ababaawa yi nim sɛ n'adamfo ne rewowɔ ne ti kɔ di no akɔ akɔgya no sei a, mengye nndi sɛ anka ɔbɛka n'asum asɛm de akyerɛ n'adamfo yi. Deɛ adamfo bɔne ayɛ obi nie o. Deɛ adamfo bɔne bi ayɛ obi nie. Me a mede bɛsom mo, ɛdi a mete so ara ne na no ayɛ asɛe wɔ m'akra mu.